Merħba, il-ħatti tajjeb u ftit jiem wara li għadda San Valentinu illum għedu li ħankun qed nitkellmu fuq l-imħabba għax ħassejna li jekk għandna naħblu. Intu jek taraw xaġa interessanti ibatunna dejjem fuq dan li mail address shooter at dan u sandok anka messaġġi ta' mħabba eh nilqaw. Issa bravo, hmm.
bravo. Issa il-messaġġ tal-imħabba. Eh. Għaw minn għandu l-antika jiktbu fuq it-tray u kard, eh. għaw minn jibat l xi message fuq Facebook jew Messenger iktar privat jew fuq Insta jew DM, taf kif? Imma Hawn ukoll min jgħadi dik id-daqsxejn ta' warda. Eħe, sa din il-warda. Tradizzjonijiet u. Dil-warda imma. Kif minn tant fjuri għażilna l-warda. Mhux qronfla.
Eżatt. Mhux ġilju. Għax biex tagħxaq il-warda fiha xewk. Forsi għalhekk għax il-warda fiha x-xewk bħall-imħabba mhux dejjem fjur ġili tnigges ukoll. Imma aħna programm tal-affari tiegħu stħarriġna u ipotizzajna wkoll minn fejn jista' jkun li ġejja di tar-Rose araw. Iż-żejt tal-warda u l-ilma naturali li joħroġ mill-ward huwa meqjus bħala afrodiżjaku. Forsi għalhekk ir-raġuni għaliex huma kkunsidrati bħala l-fjuri tal-imħabba. Iż-żejt li joħroġ mill-warda ġie skopert fis-Sirja u fil-Persja fis-seklu erbatax. Grazzi ta' dak il-mini dokumentarju imma il-mistoqsija hi kemm hu importanti biex ir-raġel jew l-mara Tara li l-partner tagħha jħobbha jrid jagħtiha din il-proprju warda. U Patton Alexander jiċċekkja.
Għarux kollox eżatt għandi libes l-aħmar fej ħanut li qed ibiħħal San Valentinu. Fit-triq San Valentinu hawnhekk fħal Balzan U ħa nistaqsi lin-nies, kemm hu importanti li tirċievi r-rose f'San Valentinu? Very important! Għaliex mhux importanti? Le. Importanti x'inhi importanti mela? Għalija importanti kuljum. Importanti.
Importanti.
Imma għaliex daqshekk importanti dir-rose? Għax nieħu pjaċiru biha. Fl-imħabba jgħidu li l-ħamiem jibqgħu tnej għal għomorhom.

U bħalma Romeo qagħdilha fil-gallarija, hekk ukoll jiena nagħlaq dan il-filmat ċkejken mir-raħal żgħir ta' Ħal Balzan, illi bħala ġemellaġġ ma' San Valentinu kif rajtu għandu bil-bosta. L-imħabba hija l-paċenzja. Jgħat tisajt li biex ġew, se. Ikbar wirja tal-imħabba hija. Xiex?
Is-sess u kollu. Eh. Ma s-sess ma jibqax għal dejjem, għad imbat meta tixjenti, għad ibqa tagħmel is-sess. Eh, eh, Għandek żball u ħanurik. Aw, Mari, okej hi. Aw, hi, all right, u nistennuh joħodna. Iwejja, nkunu pożittivi. Mhux il-Mulej, ta' t-tifel nistenneh jeħodna d-dar, għax bħal-lum ninżlu għandu. Ej, x'aġiement, tkun huma tal-familja, mela. Aw, dwejja, dwejja kbar, eh? Għandhom mara ma tafx x'issajjar. Qed ngħidlek kif meta parsi ngħidilha mhu tajjeb f'wiċċha mbagħad imur naqla' fit-toilet. Ejja, jaq.
Nikol ħdejk! Ejja ngħajjat l-għotja ra l-logħba. Le, le, le, lilek ried. Ej, lilek ried. All right, mela jien dejjem hawn għalik għidli. Il-mistoqsija, kurżità, inti u Nikola għadkom?
Għadna xiex. Għadkom ta' fejn tagħmlu. Nagħmlu seks!
Efemni, eh, eh, jiena minn dejjem irrid isni l-vulkan li qed jisbroffa Santorini. Eh, u l-problema xil-plamin taf kif? Efemni, miskin xjaħu. Ah, Miskuża, eh? Fil-fatt taf x'għamilt minn wara daru? Ma nafx, u ma tikxifniex Daniel għax tagħmel. Le, le, le, għidli, għidli. Dak mort għand it-tabib, għatlu m'hemmx xi ħaġa li tista' tgħini u tani dal-pirmli. Rqaq żgħar. Qalli farrakhomlu u tfagħhomlu fil-patata max. U hekk għamilt. Mort tajjeb?
Mort tajjeb.
Malli kien eżatt qed ngħidlek ħollini fuq il-mejda u ċarrat lil ħwejjeġ minn fuqi. Kull platt, ħobż, butil, side plates kollox mal-art u jaqlali qed ngħidlek. Kemm ġitkom spiża mela l-biċċa? Fimni, anzi restorant ma ċċarġana xejn, ta' xejn ma ċċarġana. Mela f'restorant kontu. Qed tara. Aw x'tagħmel biex tibqa' tagħmel l-imħabba jekk tikber. Insomma wasalna fl-aħħar sinjuri, grazzi talli segwejtuna. Jiena nixtieq nagħlaq illum bid-definizzjoni ta' mħabba. U x'inhi?
L-imħabba hija meta inti ssib lil dak ix-xaħadd li għandu l-istess frekwenza tal-ġenn ta' moħħok. Asparani, vleġeġ.